Ber tutwal lwak ma wun wuneno wa i Lakwet TV, an kacel ki omera Arturo watye ka kany kun wamiti wami botwu ngec ma lubbe ki yub me yiko nyo me kano kom ominwa Daniel Sokka ma agalagala obedo tye pien i nino dwe ma tin nino dwe pyeraryo dwe me abiro mwaka alip aryo ki pyeraryo angwen-ni aye onongo myero oyik. dong obed ka timme i cawa en ma waloko-ni. Ento ki gum marac, peko me jemo ma obedo ka timme ki i Kenya okelo agalagala i kit me kubbe me o yung i boda yung kany. Peko bene me goro pa mutoka obedo bene tye ma mutoka ayela obedo tye iye ci ki gum maber kiyubo ci dong tye ka ngwec maber. dong acamo ni pit cek tutwal wek an ami kare nyo ami tal bot omera macalo aturu wek dong oyab madwong lok mukene ma dong lukke ki jami ma kiloko dong kimoko ka kitweyo bene ki paco an apwoyo. Ah, apwoyo matek omera Deben. Apwoyo. Ah, apwoyo me pilo wi Acholi. Apwoyo. Pien i wange dong macalo lakwed TV dong wan pol kare wanwoko lok ki bot in. Mm. Ah, dong omegina ki lumegina wan lawo Acwalo lok ni omyero ayiko bed tye kit ma famili gin gumoko kede ni omyero ayiko bed tye tyeni. Ki ada macalo dano adana wan waromo moko lok ento Lubanga kene aye moko ci oweko ki peko ki kit ma omero waco kede jemo ma tye Kenya-ni omiyo oweko mutoka ma megwa ogalle Nairobi for almost five hours ma i kare ma dong joni giyelle ki tekogi me kato Nairobi nongo dong cawa odire odireoo omiyo an akubbe ki omin lato ma kilwongo ni Alfred ci en otito wa ada kit me yik dong romo lokke pien cawa ma megi dong pud wabedo dok pud wacwakogi me o kany i wang cawa
omiyo i kare ma dong an awinyo kit meno Macalo komitti ma gitye ka yub, an akubbe ki olara Camuel me niang matut ki bote. Ki en gubedo piny gubedo i cawa man, cawa abic, cawa me East Africa. Kun kimoko ni lyel pa Dini Soka obiwoto ki Eastern Route.
Kit ma dano tye ka expect ni lyel pa Dini Soka myero okat ki kulu-ni, i kit ma dong lok okati kwede gubedo cawa-ni lok. tye ni lyel pe obiwoto ki gulo lyel obiwoto ki lira nao ka lyel owoto ki lira lyel obi o ki gum two weko atito dong kit ma yub dong tye kede kuman obedo cani omera ma kilwongo ni pa mungu gin kede olaro Camuel gin gitye ka yub matek adada ki kit gum kuca ma obedo cani gitye ka timo arrangement me nene ni bodaboda gubedo tye mapol adada me jolo kom omegiwa nicaki i kona lango me cwalone gang paco i Ayul. Dong ki i Ayul kuca, dano gubimiyo woro ma meggi, ma woro eno ni watye ki byek ni obitero dakika pyeradek. Dong kono ka dong worone dano dok obedo dwong ma nongo mito ni dano gumi worogi kit ma acwele miyo ki woro ki dong me cawane ci gwok dong romo lokke. I kit ma komitti gubedo piny kwede, Gunongo ni yik i ceng cabiet pe romo larre, dok bene i ceng cabiet pol kanica nio weng acel acel gin pe gicwako yik i ceng cabiet. En oweko macalo kumiti wanongo ni yik myero obed i Mande. Ma cawa me yik obibedo cakke cawa angwen, dong bene bene meno dong luko kit ma dong nongo yubbe obibedo ka wot kwede. Kabedo bene pud pe olokke, kabedo me yee kobibedo i pa Labek kal. Ma an amito wec ki lutuwa ene dong lok ma tye ma kobedo cani wakato calo gin ma pire tek. Wan walego ni yub eni dong oturo jo mukene atura pien jami macalo peko omero dye ben, peko pe dwongo doggola. Peko mere dong tye gin kom dano. An alego Acholi oko weng kacel acel. Pien yang con Daniel Swaka obedo ka loko lok pa Acholi. Hmm. Acholi wa cero lumuko ka miyo woro ma megwa miyo agikki. Ki bene uh, omera de bene amita fo bene Acholi mukene ba. Hmm. Acholi ma pol kubedo cani gitye ka miyo kony ma padi padi. Okay.
Ma ajok tye ka wot, dano acel ma kilwongo ni Itila, en aye tye ka mako kicaa pa kaka me nene ni ginongo jami mogo ma konyo kit me nene ni kimiyo woro nyo kicwalo kom omegiwa maber. Dong bene tam bene tye ka kati, ingeyo bipur to pa Dinisoka ladit-ti bene, Dinisoka obedo ka koko ni ada en jami dong pe tye mayot bote, lok me cukul fic. Ki, ingeyo dano ka oto dano cikke mapol adada ladit-ti bene. Ki, legana tye ni but ciling mukene ka twere iwek gida to, weki okony lutino ma gubidongo angec. Malit loyo aye gubedo ica-ni famili pa Denny Soka ene dong gubedo omyero ginengi ni pe dok gudong marac tutwal. Cictim gitye ka neno yo me paro cictim. System bene pire tek, ki jami mukene bene pe gitego. Ento makwo-ni bene ginen calo ngo? Ma pire tek tutwal. Meno aye tam ma an atamo ni aloki i nge onongo pe opore me loko lakodi lok ma kit man. Ki bene ber pien ka dong koni lok me yik dong otum woko, ladit-ti bene dano weng mako te ki dano weng cito. Pe dok ibineno Acholi mo ka gure i lok pa dini soka kit ma nongo Acholi bicito kwede ceng Barajan. Yes.
Apwoyo Arturo me miyo lok ma tye ka kati ki paco. Atamo ni wan macalo Lakwed TV bene wabibedo paco kunnu kun wabibedo ka kelo lok ducu ki jami ma tye ka timme ki i paco kunnu ma bibino botwa ki i yamo kakany. Dong wun ki ceng baraja-ni myero wunen ni wuketo komwu ka ngat ma pud peya o subscribing channel me lakwet TV tim ber i subscribing o ci dong iket notification man olang moni i cawa ma nen ki malo kenyo ni ci ket for all ci iyo nge lacen jami mo keken nyo update mo keken kit ma pud watye ka kato kwede kakayi ni nongo wang mubino boti atir ki dong wi pe owil bene iromo bedo lamemba me lakwet TV. kun nongo tye jami mabeco ma bino ma lubbe ki bedo lamemba an apwoyo wun tutwal Rwot me polo omed botwu gum.